Kemm ili relattivament politikament interessat, din l-idea taf kemm għandna bżonn inbiddlu l-local plans. Il-local plans, il-local, ili nismagħha minn bindu ħarġu l-local plans. Però qatt ma nbidlu l-local plans. Għalfejn qatt ma nbidlu l-local plans? Political will li konta tajt l-ewwel. Yes, so, eh, at the end of the day, naħseb that's what it boils down to. Ġifieri jekk għandek xi ħaġa relevanti, għaliex ma tafx minn aħjar ma tħallix hemm. Eh? Li qed li ah. issa li qed. Ah. Jiena dejjem kont naħseb illi inti l-local plans ma tistax biddilhom Għax, ladarba inti għandek din l-art u fuq dik l-art għandek id-dritt li tiżviluppa skont il-local plans, mela jekk inti f'daqqa waħda jiena kont qiegħed f'żona fejn three plus one u issa qed tgħidli li din l-art tiegħi tiswa ħafna inqas għax hija żona ta' two plus one, pereżempju, mela jien nista' nħarrek il-Gvern. Imma l-liġi ma ttiniex dak id-dritt fil-verità. Eh, mela, ok. Mela hija politika u l-affari. Miex il-biża tal-gvern li f'daqqa waħda kull minn għandu biċċa plott xi żviluppa ħajħarku. Hija huwa l-ħsieb illi jekk tagħmilha din il-ħaġa f'daqqa waħda l-poplu ħajn kazza għax ħaseb li seta' jiżviluppa jew jista' jbigħ lill-iżviluppatur u ma jistax. Bla dubju.
Mela, Julian jixtieq jipponta li xi biċċa informazzjoni li huwa sab li hija f'relazzjoni ma' dik li qed ngħid. Mela, we need to consider the next 50 years and see if local plans can be amended. Farrugia, and he is going to take the entire fucking 50 years to see if the local plans can be amended and then he is going to come back with a. Laħqu neħħuh mill-Ministru.
The only one who expressed a desire to change the logo. 50 years naslu għal konklużjoni. Ok, ma rittajli xaġu għara dwar il Mela, while Abela said he did not agree with the plan uh, introduced in 2006,

Ma rridx inkun pessimista. Le, le, qed infittxu eh, tama, qed infittxu eh, tama. Eh, jekk ikun hemm kif kien hemm xurilu ministru illi jgħid isma' dan il-gvern m'għandux an appetite speċi illi jikkrea deterrenti għal karozzi, għal vetturi. Speċi dik diġà titfak, you know, non-starter u. Ġifieri jekk jekk jekk inti għandek diġà dik il dik il you know, that, that, that, that viewpoint li inti speċi il-karozza ħatibqa the king of the road biex ngħid hekk u. Allura, mela kull ma tagħmel. Eh, naf li mhux il-mestier tiegħek, forsi mhux il-qasam tiegħek, però isek isna tinqaxru basla wara basla wara basla u kull darba fil-qalba tal-basla nsibu Political will. Nerġaw li jmiss. Biex għandek xi ħsibijiet dwar kif eh, tista' titjib il-political will l-aptit politiku li xaħat biex ta' jieħu passi iktar kuraġġużi. Kif tista' nistgħu naslu għalija? Jien għajmi,
meta nara you know, bliet oħrajn ħadu deċiżjonijiet ibsin ħafna. Jiġifieri jekk tiġix tgħidli, jiġifieri il-problemi tagħna huma ikbar minn ta' Barċellona, il-problemi tagħna huma ikbar minn ta' Pariġi, jiġifieri hemm ħsibijiet, issa għandha backlash is-Sindku ta' Pariġi? Ħafna, yes. Jiġifieri il-karozza hija you know, venerata mhux biss hawn Malta, f'ħafna pajjiżi oħra, huwa verità li jkun hemm reżistenza, però huwa verità wkoll li time and time again, all right, daw il-proġetti illi fl-aħħar mill-aħħar qed imorru għal famuża quotazzjoni tiegħek tal-bidu, il-kwalità tal-ħajja, the livability, li inti għandek ambjent li huwa livable. All right? Livability mhijiex, mhijiex jiġifieri illi ejja ndaħħlu naqra ħajja, all right? Kif pprovaw jagħmlu l-Belt, bir-rispett kollu, ġifieri aħna morna minn estrem ta' bla ħajja għal issa ħafna ħajja, but is it livable? You know, saqsi min jgħix hemm u jgħidlek. Enhance the kemm people's quality of life there. Dik hi, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-livabilità, right, the livability of a place, speċi jekk dak huwa l-għan aħħari li naħseb għandu jkun l-għan ta' kull ta' kull gvern fl-aħħar mill-aħħar, all right? Mela wieħed jibda jirrealizza illi ċertu deċiżjonijiet huma ibsin, imma in the long run it's going to improve so many more things. Jiġifieri il-Portugal illum, all right, miexi b'saħħtu Għax il-Portugall baqa' jinvesti f'green infrastructure, ok, fl-ambjent, anki meta għadda minn perjodi ta' kriżi. Int naħseb ħafna jafu b'dawk il-famużi tliet, the three pillars of sustainability, le? The social, the economic, the environmental. Aħna x'nagħmlu? Niffukaw fl-economic, forsi fil-social, at the expense tal-environmental. Dejjem, time and time again. Mentri l-lum, the smart ones, il-bliet li vera mixin, investow fl-ambjent. Għax l-investiment fl-ambjent tfisser illi jena I can attract the human capital, I can attract the people, the brains, li ħaj kontribuxxu li għall-ekonomija. You know, I grow my economy by actually investing in my environment. All right? U għalek ħafna immuvjaw hemm. Jekk inti ħa tipprova tikkrea let's say sens ta' komunità, all right? Biex tikkrea sens ta' komunità jrid ikollok l-ewwel nett sens ta' ta' imħabba u rispett lejn fejn qiegħed. Jekk inti kuljum espost għal you know diżastru ambjentali mibni, you won't even get there, oh. you won't even get to the point li tajt isma, speċi let's work to get this community. Again, jkun hemm l-eċċezzjonijiet, mm. imma ċansu, ċansu eh, li jekk u jekk jiena noħroġ mid-daru nara dejjem dal-ħoċpoċ ta' binjiet li fit-totalità tagħhom qed jikkontribwixxu You know, b'mod minimu, if at all. It is, ħataffetwa, ħataffetwa. Eh,
Fixa il. Li jisu moħi dejjem meta mur lura li meta mbagħad nibda nibda nħaffer fixa il-problema xi li huwa bħalma tajt inti fixa il ħeġġa politika biex nikkoreġu ehm, l-affarijiet. Ehm, u mbagħad nibda nemes ma' dik il-fatt li għandna sistema li hija discretion, diskrezzjonarja ehm, li ma tobbligakx. U dawk iż-żewġ affarijiet flimkien naħsbu naħseb li jagħmlu amalgam diżastruż biex ikollna dawn ir-riżultati. Biex għad nifhem. Imma tinsiex tara mill-aspett ukoll illi d-diskrezzjoni ttik is-saħħa li tgħid m'iniex obbligat nimxi mal-erba' sulari hawnhekk. Jiġifieri, frankament. Imma, imma, imma dik ukoll. Jekk For, Vera, imma qatt mhi dik id-deċiżjoni li qed tittieħed. Id-deċiżjoni li qed tittieħed hija, eh, naqblu l-bqija tal-policy u hi dik ma rajnihiex. Naqblu l-P35 u naqblu l-Annex ii, eh, ninterpretawhom kif nixtiequ ninterpretawhom u barra bid-daqq. U jkollna l-pencil buildings, ikollna l-appoġġi mikxufin, ikollna dawn l-affarijiet kollha. Eh, affarijiet barra l-kuntest, il-kuntest mhux qed nagħtu kasu. Spiex ta' naf li għad li jisma' l-Ingilterra l-istess, ma forsi l-Ingilterra ma nafx, jien m'iniex mill-Ingilterra, forsi għandhom kultura politika differenti minn tagħna, forsi l-Board minkejja li tingħata ċertu jeddijiet u mbagħad hemm ħadd ieħor li jiskrutinja, ma nafx. Li naf huwa li fil-każ tagħna dan il-livell ta' ta' diskrezzjoni u soġġettività qed jikkawża dawn il-problemi. Jiġifieri jew ħa jkollna bżonn affarijiet li huma iktar preskrittivi meta niġu għall-kuntest li jkunu binding, ġiri tiċċaqlaq minna. Ġi onestament ma nafx eżatt x'ħadd soluzzjoni ġifieri. Ħafna affarijiet li żemmejna nibda naħseb illi kważi ċitt tiddetta. I mean, ovvjament, tu speċi tmur kontra prinċipju oħrajn, ġifiri jina miek naqbel, ġifiri, mm. you know, għalija memx, memx iktar importanti mill-ugwaljanza u mid-demokrazija, għalija mm. fundamentalissima. Mm, Imma, I mean, tasal punt fejtajt, I mean, you just have to impose it. Eh, issa jena bnidem liberali ħafna, jena bnidem liberali free market, ġviri free market jġobni ħafna, eh, u mnalla jeżist il-free market, għax eh, u għam speċa post fej l-innovazzjoni timbet u tiffjorixxi, però mbagħad hemm ukoll il-konsiderazzjoni tal-istat. Jiena nemmen li veret kollok free market fej inti biħwejġek tista' tagħmel li trid Sewwa, però mbagħad hemm ukoll il-kunsiderazzjoni ta' jiena kuljum qed ngħaddi minn dik it-triq. It-tfal tiegħi kuljum iridu jgħaddu minn dik it-triq. Ħajjirtu dawn il-faċċati li huma koroh dagħwa. Dawk għandhom impatt fuq il-ġid komuni. Mela ladarba għandhom impatt fuq il-kollettiv, mela l-Istat għandu jkollu l-obbligu li dawk jirregolarizzhom. Jiġifieri,
U għalhekk jeżisti l-ippjanar biex isir isib dan il-bilanċ bejn, you know, il-possibilità mhux neċessarjament dritt, il-possibilità li inti tagħmel xi ħaġa bl-art tiegħek, Right? Mingħajr imma ma jew tikkrea issues, right? For the common good.
Mela, tlaqna.